Men Zülpiyet Serdar, şu wagt altynjy kurs talyp özüm. Grodnonyň döwlet lukmançylyk uniwersitetinde okaýan, ýagny gutardyk diýseňem bolýar, sebäbi ýa mende dört günden sessiýa başlaýar, gosegzaminler. Aýşun uniwersitete girdi, ot öýündäkileri, ene-atalary, öýündäkileri saldy ogluny. Ýöne ogly isleýän okat altynjy kurs we meň öz praktikamda şular ýaly gabat gelýär. Özi, mysal üçin, başga ugurlardan gaty güýçli, parikmaher diýdi ýa beýleki ugurlardan professional, ýesi şol ugurdan gitse. Ýöne aýdýan, ot medisina bilen hiç hili höwesi ýok, ýöne şonda-da okap gör, ene-atalary, sebäbi diplom görmek isleýär, lukmançylyk diplomyny, media. Eý saňa aýdýan sen bolýa diplomyňy ber öňüňdäkilere ýöne uniwersiteti gutaraňdan soň sen käriňi çalyş aýdýaň ondan olar žalko görýäler ýo alty ýyl men okadym şunça pul sowdum zat etdim nähili şu ýagdaýda nähili bolmak Şeýle bir zat bar iki meseläni şu taýda belläp geçeýin birinjiden medisinany okamak medisinany okap gutarmak adamy doktor etmeýär. Onu dowam etseň doktor bolýar. Ola bir. Ikinjiden hem biziň e, irde bir mugallymlarymyz diýerdi e, medin institutda. Äý, ýak, oglanlar otyrda, gyzlar otyr şeýle nemäň içinde, klasyň içinde, synpyň içinde ölen. Aýda bäýik diýä, köp adam geldi diýä, görýäňiz diýä, bir topar adam otyrsa öňüňizde diýä. Hemmäňize gutarar ýöne diýä medin institut diýä. Hawa. Ay araňyzda doktorum çykar ýöne diýdi. Ha. Her kutaran doktor boljak diýen zat ýok. Medicin, medicini kutarmak demdir doktor, eh, oňa zat ýok. Ýöne medicinany kutarmak diýmek, köp bilimi almak diýmek. Şonu kutaryp, ýazyjy ýazyjy bolanlar bar, programmist bolanlar bar. Aý gara, her hili işler edip görenler bar, restoran açyp görenler bar. Her hili iş edip görenler bar. Şoň üçin kutarmak aýry bir zat, dowam etmek aýry bir zat, ony aýyrmaly. Şoň üçin ýanky atenesi oka diýip ýanky zorlap okadam bolsa, okuw gutarandan soň ol başga işe de sigesi ýene-de bir bilip okuwdy. Ýa şoň ýaly näme etmese, doktor bolasy gelmese. Gaty gowy jogap. Umumy alanda düşünikli sebäbi soňky goşan zadyňyz Uniwersiteti gutarmak bu doktor bolmak däl diýen zadyňyz bu gaty köp zady aňladýar. Ýagny gaty köp soraglara jogap berýär. Imенно şu soraga jogap tapyp bilmedik adamlar üçin medisinanyň yzyny dowam etmelimi ýa-da etmelem? Sebäbi köpler pikir edýärler, uniwersiteti gutardyň, sen wraç, sen doktor, kak minimum terapewt okamaly diýip. Şonuň üçin gaty peýdaly bolarmyka diýýän şu informasiýa. Indi soraga geçäýelim. Oba eger e, goşuňyz ýok bolsa, onda e, doktor Marala şeýle bir sorag. E, siziň okan ýurduňyzda medisinada we uniwersitetde nähili pluslar, minuslar bar? Meniň okan ölemem Türkiýe başga da okanlar bardyr goşmak isleseler aýdyp bilerler doktorlar. Plus minus barada aýdaňda ýaman köp şu wagt Türkiýede näme açyldy men özüm Türkiýede okadym. Başda öň ýaly köp uniwersitet Mekdepde neme ýokdy, med fakulteti ýokdy. Indi gaty köp fakultet açylýar. Şoň üçin girjek uniwersitetiňizi gowy saýlamaly. Tä käbir uniwersitete seredýäň, daže öz nemesem ýok. Hassahanasam ýok käbirleriniň. Ýa-da entek doly özgermedik, etmedik. Medisinada esasy bolmaly zat diýen e, seniň mugallymlaryň gaty gowy bolmaly. hem praktikaň gowy bolmaly. Bizde 6 ýyldy, 4 ýyl e, nemede okaýardyk. Ýani teoriýa has köp edýärdik. E, esasy soňky 2-3 ýylda praktika edýärdik. Ýani şonda da meselem sen näçe okasaňam, öňüňde hassa görmeseň, şoň praktikasyny görmeseň, e, ýaman kyn bolýar diýip pikir edýän. Soň ondan soň sen e, näme, internatura ýa-da gön aspirantura geçeňde sen Türkiýede göni saňa iş buýurýarlar, sen şo işi bil bilmeli diýip kabul edýärler-de, işe başlanda. Şoň üçin giýjek uniwersitetlerini, mugallymlaryny, dogry nemelerini, hassahana, hassahanasynda hemme bölümler barmy, hemme bölüm bölümde praktika edip bilýärlermi? şu zatlary özleri bilmese-de beýleki öňki doktorlara sorap bilerler. Olardan tejribe alyp bilerler. Buram Türkiýede okaňyzda, eger siz Türkiýede dowam etmejek bolsaňyz, türkçe bolýan üçin sapaklar köpüsinde türkçe, daşary ýurda gideňizde has kyn bolup biler size. Iňlisçe meselem diýeli, Amerikada işlejek bolýaňyz, türkçe okan bolsaňyz, soň iňlisçänem üstüne öwrenmeli bolýar. Şoň üçin esas nirede işlejek bolsaňyz, şoňa görä sizeme-de iňlisçe öwredýän fakultetlerem tapyp bilersiňiz. Meniň goş aýtjaklarym şular. Hatta bu soragy aslında Türkiye'den başka da yurtta okuyan talyplarımız olsa şolara sorayla. Atamyrat Rumyniýada okamagyň näme plýusy minusy bar? Iň ullakan plýusy menden sorasaňyz Ýewropada geçirilen diplomy. Bütin Ýewropada kabul ediljek diplom gaty ullakan plýus bolup durýar. Ýaňky Maral doktoryňam aýdyşy ýaly, Türkiýede okasaň türkçe okaýaň, iňlisçe okagam bilersiň, ýöne iňlisçe okaýan ýagdaýyňda hem sen diplomyň soňundan gaty köp ýerde dokaza etmeli bolýaň-da, sen bilimiňi dokaza etmeli bolýaň, diplomy dokaza etmeli bolýaň. Iň ullakan plýusy şol elbetde. Minus tarapy birazjyk saglyk sistemasy biderekräk, ordinatura ýa-da aspirantura meseleleri o daşary ýurtlar üçin biderek. Meselem, men altynjy kursy gutarandan soň hem bärde spesialnyýet okamak üçin galsam, näme bolýar? Tölegsiz işlemeli bolýan. Ýagny birazjyk şeýleräk özleriniň üýtgeşik kada-kanunlary bar. hökman suratda daşary ýurtlular tölegsiz işde, ýagny men alty ýyldan soň hem spesialist okasam, üç ýyldan bäş ýyl, alty ýyla çenli okasam ýene-de mugt işläp bermeli bolýan, üstesine okuw tölegini hem tölemeli bolýan. Şeýle birazajyk ýurduň üýtgeşik kada-kanunlary bar, ýöne obşa alanda mugallymlary gowy, opportunity gowy okamak üçin, ylmy işler etmek üçin hemme zat ýeterlik bar, birazajyk özümize şowsuzlyk bolsa. Baýram Gulamanowa siz ýalňyşmasam Hytaýda okaýardyňyz lukmançylyk ugrunda ýöne häzirki wagtda Türkmenistanda ýollar ýapyklygy üçin Türkmenistanda onlaýn okaýaňyz. Siz öz okuwyňyzda kynçylyk çekýäňizmi häzirki wagt? Baýram Gulamanova siz biz bilen. Hä, salam. Häzirki wagtda birazajyk howa Aw, eşidilýärmika? Aw, eşidilýär aýdýan. Ilki bilen medisinada praktika gaty gerekli zat. Onlaýn okamak esasy şol praktika ýok bizde. Şonda birazajyk gynyrak. Ýene-de goşmaça özümiz gapdalynan wideo zat görenimiz bilen edil özümize praktika zat edip ekzamenden geçeniň bilen deň däl. Şo tarapy birazajyk neme edýär. We birem başda okuwa başlan wagtymyz sapaklar hytaý dilinde bolansoň birazajyk kyn kynçylyk çekdik. Ýöne şu wagt eýýäm öwrenişdik. Mugallymlaryň diýen zatlaryna-da düşünýäs. Ýöne edil ýüz ýüz göterim däl, ýöne düşünýäs. Gato, siz näçenji kursyňyz häzirki wagt? Şu wagt ikinji kurs. Bolýar. Meniň pikirimçe, Biz şeýle-de maslahat soramakçydym. Bizde şu wagt praktika ýok, ýöne nädip şony näme edip bolarka? Nädip biz özümize goşmaça okuw okap, nähili bir şekilde zat edip bileris? Bilimizi artdyryp bileris. Ýagny praktikasyz mümkinmi okamak? Annagurban doktor, siz jogap daýyň. Indi men Aşgabadyň öz lukmançylyk uniwersitedini gutaran-da, şu Baýramgül doganymyzyň soragyna jogap berjek bolýan. Kim bolýar, eger-ä biz ýurduň içinde bolýan bolsak, men lukmançylyk uniwersitedinde özüm mugallymam bolup işledim belli bir döwür. Öň eger asyl aňyrda praktikaňyz ýok bolsa, şu okaýanyňyz barada eliňizde sprawkaňyz bar bolsa, ýaşaýan ýeriňiz eger mysal üçin etrap, etrap hassahanasynyň baş hekimi, baş lukmanynyň bilen gürleşibilersiňiz ýa-da welaýat bolsa welaýatyň, welaýat lukmany, welaýat hassahananyň baş lukmany bilen bolup biler. Eger Aşgabatda ýaşaýan bolsaňyz, Aşgabatdaky şu islendik zatdan baryp haýyşt edip, ýanlaryna gatnaşmaga, görmäge yza etseňiz, biziň hassahanalarymyz ýok diýenok hiç haçan. Men özüm okan döwrümde bizde üç ýyl teoriýa, üç ýyl kliniski sapaklar geçilýärdi. özüm Türkmenistanda okamaklygyň iň ullakan sebäbi näme işlemäge, ýagny goşmaça sowmestitewstwo diýilýärdi oňa. Bu goşmaça ýarym iş birligi, nol nol bäş stawka işlemäge rugsat berilýärdi. Ýöne okuwyň agsamasy elbetde. Soň bul hem bize hem goşmaça gazanjymyz Hemem goşmaça praktikamyz. Ýa asylam molymam sag bolsun praktika paýymyzy ýetir az ýetirmän goýanoklar-da kemsiz zatsyz. Käbir kafedralarymyz bar gijäň ýaryna çenli nobatçylyk etdirýärdiler, ertire çenli. Wa şu bol ugurdan Aşgabadyň guwançly uniwersiteti kän pursatlar berýär elimize. Diňe özüňe bagly. Ot. Onuň daşyndan işlän wagtyňam sen eýýäm şu atmosferaň içine gaýnaşýaň. Ordinaturaňa ýa-da internaturaňa başlan wagtyň eýýäm sen как бы özüňi näl alyp barmalydygyňy bilýäň, hassalar bilen näl ek. Men mysal, ikinji kursuň ahyrynda işe girenim. sanitar bolup, içi saglygy goraýyş işgäri bolup, reanimasiýada, ondan soň operasion blokda medbrat bolup işledim. Hirurglar bilen hemmejesi bilen bilelikde iň ujy çykan wagtym kak bu hirurgiýanyň belli bir gadamlaryny basyp geçen adam bolup geldim-de. Soňky altynjy kurs, altynjy kursda okap ýörkäm, hirurglar eýýäm menden kak bar ýerde adymy subordinator diýip geçirerdiler i şu kliniçi koordinatoradaky gezip ýörenler bilen hem talap etdiler menden. Istoriýam bolsun, balnölegiň perewýazkasy bolsun, operasiýa taýynlygy bolsun, zady bolsun. Şony Türkmenistanyň o zady şu. Indi Baýramguly doganymyza gezek galanda, e, şu ýaşaýan ýeriňize görä, e, ýolbaşçylyk bilen gürleşip, Paka o zada gidinçäňiz, okuw ýeriňize gidinçäňiz şu ýerde belli-külli bir işiň başyny tutubilersiňiz, bir öwrenmek üçin şepagat uýalaryna kömekçi edil şu ikinji kursa oksaňyz-a paka şu sanitarskiý praktika, soňam sestrskiý praktika bolar-da. Ot, ýöne diýşim ýalyk resminamalaryňyz doly-düzüw, ýerbe-ýer bolmaly. Paka, Men bir zat e, belläp geçeýin. E, her ýurtda, her e, sistemada medisina başgaçarak, biraz özüne göre nüanslar bar ýaňky okuwynyňda. Maral bilýändir Türkiýede ha ilk 4 ýyl daže häzire 4-nji kursda Bäşinji kursda-da daže şuwat şeýle prinsip bar-da okuwçylaryň arasynda, to ýest okuwçylara garşy, Don't touch, only watch. Gör, ýöne baýnöweg degme diýilýär-de. Hawa. Ýöne altynjy kursda uje baýnöweg bilen bire-bir e, nime edip başlaýan, как бы, e, e, gyzyklanyp başlaýan-da, şo baýnöweg elläp bilýän diýildi şoňa. Hawa. Ýöne häzir gynasam, ýalňyşmasam, soňky bir bäş-alty ýylyň içinde daşy altynjy kursdakylar hem käbir balnoýa bir ellejek bolup azarada galan akşamlar. Aý balnoýlar hem käbir ellejek gelen akşamlar internlere de. O şoň üçin bärde abayudny bir neme bar, как бы nepisany zakon diýlen ýaly bir zat bar. Altynjy kursa gelen okuwçy hars urup ekzamenlere taýýarlanýar, kimi USML, kimi BLAB, kimi TUS, kimi näme, şoňa görä taýýarlanýar. Aý nähilem bolsa aspirantura 5 ýyl, 5 ýylda dostatçny balnoýam sereder, balnoýam neme eder diýip, käbir balnoý ellejegem bir bolup duran haklar şu wagt bärde seretseň. Gowumy, ýamanmy, dogrumy, tersmi, ol kime dip biler, tartyşyp bolar ony, ýöne şeýle bir fakt bar. Kitayda nähili bilemak, oýadak sistema nähilidini bilemak. Ýöne umuman men özümçe etdi kanyşdy men öz pikirim bor. Bärde okana sen men diýende, eger sen ilk 4 ýyl baýnoýa degmedik bolsaň, sen käza pitiremok. Sen esas haýsy ugurdan näme boljagyny bilseň, osaň soragyny şaşyp bilen turan okamaly bolýaň. Kitayda näçe bilemak, Ikide dört ýüzden bäş ýüzden aşak aspirantura ýokdy. Sen isleseň islemeseň balyň bilen näme edýäň-de, e, gyzyklanmaly bolýaň-da. Hawa. Ýani diýjek bolýanym, e, bärde oň ýaly praktika ýok. Ýani git sen işle sen eýt eýle bet oň ýaly bir praktika ýok-da, ýöne her ýurtda başgaça diýýär-de. Men diýjek bolýan şu. Magtym meniň Serdar aga goşulýan bärde Belarusýada daça bäşinji altynjy kurs geçýärler. Hiç hili bolmaý hassalar bilen kontakt bolunok bärdede bäşinji altynjy kursda-da diňe islegi barlar zat edip bilýän hassalar bilen kontakt gurup bilýärler. Bulara özleri isleseler eger özleri islemeseler bäşinji altynjy kursda-da zerurlyk ýok-da ýagny Kontakt yok. Bu temada ım, aýtjak zatym bar. Türkiýede aslynda birnäçe uniwersitet üýtgeýär. Ýa bolsa-da private diýen ýany şahsy şahsy uniwersitetler birazjyk şoňňalrak, birazjyk uly uniwersitetler hem Ekzamende tussa zat ederek ýöne gowy ýagny praktikasy gowy uniwersitetlerem bar ýagny zady bar ýagny birazjyk okuwçyň özüne bagly diýeli näme isleýänine bagly özi näçe isleýär ýöne beýleki optiona many birazjyk kynrak zat bärde amerikada karibiýanyň açan birnäçe uniwersiteti bar olar iki üç ýyl diňe praktika berýärler. Ony köplenç ýaly biziňki ýaly daşardan gelenler, eger Amerikada praktika aljak bolsalar, şo uniwersiteti okaýarlar, iki-üç ýyl pul töleýäň, seni Amerikadaky bolnitsalarda rotation etdirýär we has köp tejribe alyp bilýäň. Wagt alýar, ýöne hem sistemasyny öwredýär, hem tejribe temasynda tejribeň bolýar.